Abusua welcome back again on Freddy Sofa it's been a while now since a pandemic yi baeɛ a ɛyɛ ho abooboo ne sɛdeɛ life is not normal again yɛnya evangelist baako wɔ ha a yɛne no bɛtwetwe nkɔmmɔ about Christianity after this pandemic how

yɛ way of living ɛwɔ abrokyire a Ghana foɔ nim ne ɔmo a ɔmo different places ɔmo nim yɛn nso yɛ kyerɛ sɛ yɛwɔ hɔ ɛkyerɛ yɛn adwene nti ɛnɛ yɛ bɛma wabɔ odin akyerɛ camera no na wama yɛ hu wo background kakra baabi a wo fi wɔ Ghana sɛ yɛ bɛyɛ ɛyɛ a afei wo bɛ pie mu ne yɛ bɛ frɛ evangelist a wayɛ adwuma a bebree nim wo nso me nim sɛ wo deɛ wo yɛ one of the best nti ma yɛn te wo nka kakra.
Yo, meda ase. Mepa wo kyɛw yɛfrɛ me Evangelist Kusi mefiri Asante Bɛkwae abɔdɔm na Onyankopɔn no ɔfrɛ me kaa Nyame asɛm mfie aduonu mmiɛnsa ni 23 years nie na nnipa dodoɔ no ara ɛni mɛ mayɛ bebree agu YouTube hyia me wɔ bɛyɛ 218 ɛwɔ YouTube Two hundred and eighteen videos. Mpa kyerɛ me. Wow okay. Na wɔ YouTube
adɔfoɔ no mo hwɛ na bebree nso ɛntee me nka. Meda ase nnɛ nso wɔma maba wo studio ha so na yɛbɛkyerɛkyerɛ nneɛma bi a ɛɛ ebi nim na ebi nso atumi ahu.
Evangelist esi dɛn na wobepie wo ba a wofi Ghana ba UK kurom ha straight a? Mpakyɛw daabi.
Na mewɔ Holland. Wof wof Holland. Holland. Wofi Ghana how many years? Oh metaa kɔ mekɔ Ghana. Mepɛ sɛ mekyerɛ sɛ wotuu bata fii Ghana.

Ɛwɔ Holland. Ɛwɔ Holland. Ɛyɛ radio. Okay.
Rekogye.
Ɛna me preachi so. Me ne sɔfo Gyasi nom ne me yɛ preachi so. Okay.
Nti two thousand and one me kɔ Ghana nso a, ɛɛ saa time no na Radio Mercury ne wɔ Abrepo Junction. Kumasi. Okay.
Ɔso no me kɔ preachi so nso ɛwɔ hɔ. Afei na mewɔ mpataa baabi baabi, borɔno borɔno nso a meso repregye. Nti na akyɛ Christianity no deɛ wo startee preaching yɛ ɛɛ woyɛ evangelism no akyɛ paa. Akyɛ.
Ɛna ɛno ara na wayɛ ara Ɛno ara, ɛno ara, ɛno ara. Yo.
Ma yɛnkɔ back to our main question sɛ yɛne yɛde wo baeɛ. Sɛ wohwɛ pandemic yi a ɛbaeɛ ne Christianity a, wo compare bɛyɛ just about six months ago Christianity. ɛne sesea after the pandemic no Evangelist wohu ne sɛn?
Wohu sɛ Kristosom no ankasa ankasa no yɛnsom no wɔ nhyiaeɛdan mu o. Yɛnsom Kristo.
Yɛnsom Kristosom wɔ nhyiaeɛdan mu. Ɛwɔ dan mu. Ɛwɔ. Wokenkan Acts of Apostle seventeen twenty four a, wɔse Onyankopɔn a ɔbɔɔ soro bɔɔ asase bɔɔ mu nneɛma nyinaa no, ɔnte baabi a nnipa de ne nsa si asɔredan. First Corinthians three sixteen nso, ɔsi munim sɛ mo nipadua ne Onyankopɔn asɔredan.
Nti asɔre no a wɔn atutu mu no, yɛntu mo mu, yɛnto asɔre mu, efisɛ wo na yɛ Nyame no asɔredan. Nti yɛwɔ oniyɔyɔ a wɔbɛyɛ na yɛkyerɛ wo nyamesom a wosom. So wɔn? Nanso no, yɛn nnipa bebrebe susu sɛ sɛ ɔkɔ asɔredan mu hɔ a, ɛhɔ na ɔkɔsom Awurade. Ɛno nti na nyina ɛkɔ asɔredan no obiara yɛ hyɛn. Yɛbɛfie a, na yɛde ɛneyɛ porɔeɛ asa ahyɛaseɛ, nti nwie nsesa. Na mmom sɛ yɛtumi hunu sɛ nyamesom no, ɛyɛ wo. Ɛyɛ wo. The temple of God is within you. Nso na ɛsɛ wo purify nneɛma bɔne a ɛwɔ wo mu na nipa hunu. Ɛsɛ nipa hunu wo ne yɔyɔ. Nti wopɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ asɔre dɛm no a yɛkɔ no na ɛsɛ ho hia? Ɛyɛ nhyiamudan. Before Satan bɛkɔ kora na wonim Awurade dada. Nyɛ hɔ na akɔhunu Awurade. Ɛfiri Nyame na ɔte wo mu. Nti abrabɔ no a wobɔ no, ɛna wobɔ no yie a, kyerɛ sɛ woyɛ papa a, ɛkyerɛ sɛ wosom Nyame no no. Yo, na part no a Bible no ka sɛ ma yɛngyae yɛn ho nhyiamu da no, ɛno no aseɛ ne sɛn? Ɛno nti na mekyerɛ mu sɛ ɛyɛ nhyiamu dan. Ɛna ɔse ma yɛngyae. Yɛn mu nhyiamu dan no, ɛyɛ nhyiamu dan. Ɛno nti no, mekɔhyia mu a, ne yɛkɔhyia mu adwendwene yɛn ho, ɛfiri sɛ me menim. Ɛna nso wonim Nyame, obi nkyerɛ abɔfra Nyame. Na word no a ɔkaa sɛ mɛma yɛngyae ɛho nhyiahyɛmu da no, wo feel sɛ it doesn't have any significant impact ɛwɔ nipa because onim sɛ sɛ yɛgyae ɛho nhyiahyɛmu a yɛn werɛ bɛfi nneɛma bi, yɛ dɔ no ho bɛte sima, anaa wo feel sɛ ɛnte saa? Ɛɛ
Asɔre ɛyɛ man made religion. Man made. Man made religion.

Ná wɔredwendwene wɔn ho kwan a wɔbɛfa so a wɔbɛboaboa wɔn ho na wɔaboa afoforo. Kristosom no yɛ charity. Ɛyɛ non-profit organization.
Ayɛ ɔpɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ nnipa bi profit fi ho ana? Oo, wɔn adidi ho akyɛ. Wɔn adidi ho akyɛ. Ɛyɛ non profit organization, charity. Abusua, evangelist sɛ nnipa bi bɛdidi Christianity ho ho akyɛ. Ɔmo adidi ho akyɛ.
Evangelist, ɔka sɛ ɔmo adidi ho akyɛ a, na ɔpɛ sɛ ɔkyerɛ sɛn? Nea mepɛ sɛ mekyerɛ wo ne sɛ, ɛyɛ man made religion. Mmorɔfo no na ɛstateeɛ. Nti wɔn stateeɛ no, ɛna wɔgyigyee sika firii wɔn ara nnipa ho. Na esiane sɛ na mmorɔfo no wɔn no wɔnyɛ adufurupɛ bebrebe nti no, wɔde biebie sukuu, wɔde bi biebie factories. Nti afei na wɔnyi sika mfiri wɔn hɔ biom. Nti no factory na wɔde abie no, ɛyɛ sisi a mene wo kasa yi, Methodist na wɔde baeɛ no, abusuafoɔ de didi ho. Roman na wɔde baeɛ no, abusuafoɔ didi ho. SD wɔn wɔde baeɛ, abusuafoɔ didi ho. Nti no ɛyɛ me me yɛ created ɛte sɛ ano ɛyɛ adwuma ɛyɛ adwuma ɛna ɔmo yɔ ne nyame ne deɛ ɔbɔ wɔ no ɔde ne honhom kronkron no ahyɛ wo wo mu sɛ wo ne onyankopɔn no asɔre dan nti wo ɛna sɛ sɛ wo ma ɔno yɔ no nti na ɔse Sɛ wosɔ kanea dua a, mfa nhyɛ kodoɔ no ase. Fa si table no so na nhyerɛn. Kyerɛ sɛ, wo na ɛsɛ sɛ wohyerɛn ma ewiasefo ho di wo ho adanseɛ. M'asuafoɔ no, wohu sɛ sua wɔn, nhyiadam no wɔdi wɔn ho adanseɛ. Amɔnten so wo na mohu wɔn no yɔyɔ. Wɔn mu wɔn kasa a, wɔn nan no nom sɛ, Ah! Nkurɔfoɔ yi deɛ, apɛyɛ na wɔdi n'akyi yi. Ah, Yesu Kristo no, wɔn nneyɛɛ fata no dodo. Enti yɛmfrɛ wɔn asuafoɔ, na yɛbɛfrɛ wɔn. Akristofoɔ.
Evangelist, nsɛm bi rekɔ so wɔ Ghana ama sometimes wo dwen Kristo ho a na afei wo koraa na ayɛ sɛ yɛde w'adwen kɔ sukuu. Ebi mo sɛ Kristo no koraa w'ama wo firi sɛ adɛn nti na ebi mo gye saa nneɛma no di sɛ Kristo no koraa w'ama. Nea ɔbɛka sɛ Kristo amma biara no ɛɛ ɛnyɛ nokorɛ.
ɔbae.
Ɛnde adɛn nti na wokyerɛ sɛ ɔbae? Sɛ obi wɔ hɔ a, yɛfrɛ nkurɔfoɔ bi common sense foɔ no, wɔn deɛ wɔn sɛ wɔn use wɔn adwene. Wɔn adwene a wɔn use no kyerɛ sɛ wɔn baeɛ no, wɔn hwɛ nneɛma mu a, wɔn pɛ sɛ wɔn kyerɛ Bible no, ɛnyɛ Nyankopɔn koraa na ɛtwerɛ maa wɔn. Nipa ɛna ɛkyerɛ sɛdeɛ woka sɛ nipa na startee asɔre no church no ɛyɛ man made religion. Ɛyɛ man made religion for sure. Na obi nso ka sɛ Yesu amma a dɛn na wobɛgyina so aka sɛ na ɔnyɛ nokorɛ? Yesu bae a wode bɛ convince saa nipa no.
Yesu Kristo bae, ɔhuu sɛ ɛɛ yɛn nananom, yɛn nananom, yɛn nananom no na wɔnnim Onyankopɔn. dada Onyankopɔn. Ɛna Yesu Kristo nso, Bible no kyerɛ mu sɛ yɛbɛwo no bɛfiri David abusua mu, ase no mu na ɛbɛba. Na wohwɛ Yesu Kristo abakɔsɛm mu koraa no a, Ɔyɛ tuntum.
Wo se Yesu ɔyɛ tuntum. Oh, adiyifoɔ na ɛba yi nyinaa, Sons of Solomon, one five. Wo kenkan kɔ, ɔkyerɛ sɛ, o, o, o, obiri. So he is he is trying to be a a a black ɔyɛ tuntum so yesu kristo nso yɛ ɛɛ mmerɛ a yɛkɔfa david nso baayɛ no nso david nso bible kyerɛ sɛ na ɔkuta rudy color rudy means dark color
so ahanti sɛ ɛɛ david no kuta dark color ɛna yesu nso bɛfiri david abusua mu ɛna ɛbɛba deɛ a ɛsi david no nso bɛkuta dark color Nti Yesu na ɔbaeɛ. Na nneɛma nnipa bebrebe nnye nniiɛ no, ɛyɛ wɔn a wɔdi anim no anka nokorɛ. Nti ama nnipa adwene bo wɔn ntanta sɛ ɛneɛ papa no koraa wɔama. Ɛfisɛ wɔn a wɔdi anim yɛ asɔfoɔ ne adiyifoɔ ankasa ankasa no, wɔn adi ɔman no koraa ntwa mɔ. Wɔn a wɔdidi Christianity no. Oo, wɔn adi ɔman no ho ntwa mɔ.

Enti yɛkɔhyia mu. Esiane sɛ yɛyɛ non-profit organization nti, yɛkɔtontom Awurade na yɛda Awurade ase wie a, afei yɛdwendwene yɛn ho nea onni biɛ no wɔ honam afam no, yɛama no bi. Na afei nso yɛapaapaa yɛn mu sɛ yɛdeɛ ɛɛ yɛhunu Awurade no. Bebree wɔ abɔnten a wɔnnya nhunu Awurade no. Enti ɛnsɛ sɛ ka yɛtena saa nhyiamudan mu hɔ, na mmom yɛpue. Yɛkyekyee mu ne yɛpue na yɛde Nyame asɛm akɔma wɔn a ɛntee bie na wɔatena Nyame osi nhyiadan mu a wɔatena hɔ bɛyɛ mfe aduonu a woyɛ dɛn wɔ hɔ? Dabi wɔatena hɔ mfe aduonu o, mfe aduonu wode te hɔ o. Nti no yɛntumi nkyekyee mu nkɔ abɔntene nkɔtwe nkeka asɛm no mmowɔ afoforɔ na wɔn nso mmɛ Onyame ahengua mu. Wode mua gu no wɔ mu o na deɛ ɔno nko hɔ a na woteɛ.
Enti yɛ compare back ɛne saa mmerɛ yi ɛne after a, Evangelist wo feel sɛ sɛn na asɔre no ɛbɛkɔ? Oh agu.
Asɔre agu. Me ka sɛ agu a, sisi a me mo ate aseɛ sɛ nnipa bebrebe ani ada hɔ. Ɛwɔ kwan bɛn so? First na ɔmo de asisi ɛwɔ twerɛ ayi Nyame nhyia dan mu. Nom de naadaa even abrokyire a koraa no sɛ wo nya rɛdista as a trustees mo rɛdista to the government a na wɔn mo a mo gye wɔn to so dudu no mo gye a wɔn mo de ɛho report ɛkɔ to the government na government agree a na government de sika abrɛ asɔre no back. Nti ɛsɛ nka sɔfoɔ nom no mo agye amanfoɔ sika o ɛna baa no de sika brɛ mo eyii a asɔre biara de sɛ biara no government mo mu sika no nti saa sika no nka safoma no dea saa sika no na ɛsɛ ka ɛkɔhwɛ akunafoɔ enyanka nwusua nom asafo ba ka ɔnyɛ adwuma na ɛsɛ ka yɛ ma no bi nanso no group no ɔmo yɛ trustees no ɔmo ano ɔmo akyɛ. Na evangelist ɛdan no dɛn na ɔmo de bɛtua ka. Nyame nhyira wo.
Ɛno nti na merekyerɛ wo sɛ, sɛ yɛte nyamesom ase a, yɛn no ɛne Nyankopɔn asɔredan. Ɛhɔ yɛ meeting place. Nti meeting place no ɛsɛ ɛda board, ɛdan no ne kanie. Yɛn de duru sei, bosome nso a na obi ahoɔden bɛtumi no, ɔmfɛ mmra. Afei sei na yɛnyaeɛ. Ebi ka obi akoma a ɔmfa nsɔ so, na mmom no sɛ yɛbɛtumi anya ɔdɔ mapa wɔ nteaseɛ mapa mu na yɛatumi asɔ Nyame no ani no, gye sɛ biribiara da hann hee. Nanso no wɔn wɔn a wɔn ne no hann gyina Timoteo nwoma a ɛdi kan etire yɛ nsia nkyekyɛmu yɛ du no, wɔsɛ na bɔne ne nyinaa hia ne sika paa, ebinom di akyire yera kwan na wɔde ya pe wɔ wɔn ho. Na nka wo Nyankopɔn nipa deɛ dwane wei nom, wɔn nya no ho sika no ara na wɔn deɛ wɔn taa ho, nti na wɔn tan sika no ho nti no, ama anka charity no a abaa no ka sɛ wɔn nyɛ no, wɔn nyɛ, ɛyɛ church is non profit organization, it's a charity.
Nti evangelist ansa na yɛbɛkɔ anim no, wohu sɛ wobaa asɔre mu a yɛwɔ ɔsɔfo wɔ hɔ. Ɔsɔfo no yɛ obi a ɛne kwan sɛ ɔyɛ adwuma. Otu ne ho si hɔ sɛ ɔno deɛ, ɔrehwɛ asɔremma no so, abɔ mpaeɛ ama wɔn, afine wɔn problems ne wɔn solutions ama wɔn. Na saa nipa wei, ɔsɔ eh, evangelist, sika bɛn na ɛsɛ sɛ yɛde tua no ka? Nyame nhyira wo.
Obi kɔ adesua kosua nursing, ɔba nkɛse Nyame afrɛ no o. Professionals wɔ hɔ, engineering. Ɔno ɔbɔ nkɛ sɛ Nyame afrɛ me o. Doctoring, ɔno kɔ ɔtumi pae nnipa mu na ɔhwɛ yadeɛ wɔ mu yɛ operation. Ɔbɔ nkɛ sɛ Nyame afrɛ no o. Wokɔ Bible sukuu, sukuu no wakɔ o, na wo baayɛ de yɛ a wosi Nyame afrɛ, ɔfrɛ wo hefa? Anaa wokɔ sukuu mu hɔ no, abɔfoɔ na ɛkyerɛ wo adeɛ? Nti Gabriel na ɛkyerɛ wo adeɛ? Hwɛ deɛ nie o, oh, mo kɔ sua adeɛ no, nti sɛ wo ba deɛ wo nso akɔ sua sɛnea nɛɛse anaa dɔkta kɔ suaeɛ no, nti wo ba na nso aba abɛgye w'akatua, nti ma asafomma no nhunu sɛ me nso mekɔɔ adesua ɛna mede bɛ church nti mehia m'akatua.
Nti ne kura sɛ ɔka sɛ nyame afrɛ no. Ɛyɛ sɛ ɔka sɛ ne profession. Ah, ne profession nyame de ɔyɛ afrɛ hɔ. Yɛn yɛn si nyame afrɛ yɛn. Yɛn yɛ deɛ nyame afrɛ yɛn. Ɛfiri sɛ ɔfrɛ ɛwɔ hɔ. Ɛna ɔfrɛ wo nso a, woka asɛm no kwa. Wonyɛ obiara sika. Wonyɛ obiara taku. Hɛ, sɛ mepɛ sɛ ɛnɛ me nso meyɛ sikani a, ɛno ara sɛ makɔ akɔte ɛɛ, makɔgye dan. But nhyira nka Nyankopɔn sɛ woyɛ saa adeɛ no a awieɛ no wobɛnya wobɛtwa so aba. Ɛyɛ sukuu na wakɔ. Ɔkɔ sukuu.
Nti ɔno ɔnyɛ Nyankopɔn na ɛfrɛ no? Oh dabi dabi dabi.
Ba wode Nyankopɔn na ɛfrɛ o because wo ka ɔngye hwee. Ba Nea ɛ. yɛnya ɔnya yɛnya ade ma no deɛ a na ayɛ sɛ ɛnyɛ Nyankopɔn na ɛfrɛ. Nea ɛteɛ ne sɛ yɛwɔ frɛ. Ɛno no mmerɛ ba mu a mɛkyerɛ ɛkwan a mebɛyɛ evangelist. Mɛkyerɛ wo mu ɛfiri sɛ wa.

Gye sɛ ɔkyerɛ wo adwuma.
Ɔkyerɛ wie a, ɔyi ne ho adi akyerɛ wo. Na ɔhu sɛ sɛ adwuma no a mekɔɛ no, obi na de ahyɛ me nsa. Nti ɛyɛ me nantinanti. Ɛfiri ma ha bɛsi fam no na awu.
Ɛfiri ɔha bɛsi fam na awu.
Ah, mfrɛ biribi amuntum. Akyew, muntum akyew. Akyew, but wohunu ne ɛkɔ so. Okay. Tumunya ne obi adwo.
Okay.
1993, Kotɔkɔfoɔ kɔbɔɔ bɔɔ Abidjan ɛma ɔmu boro Ghanafoɔ hɔ paa. Mhm. Ɛda a meda mu no nyinaa made of gold. Mehuu ane sɛ ahoma bɛsɔ me mene

Na meyɛ ɔdubɔni, na esum aduru me, na mihia kanea no. Adeɛ no bɛbɛn me, na mete yiriri, na kanea atwa me ho, enti metene me nsa sei, na adeɛ no hwe fam pii. Enti 1996, mewɔ hɔ na obi bɛfrɛɛ me sɛ abusuafoɔ sɛ wɔn hia me. Enti mekɔeɛ no, obiara te akonnwa fitaa so, obiara hyɛ nkramofoɔ ntaadeɛ fitaa yi bi, na obiara bɔdwe sɛ fitaa. Na obi wɔ hɔ a ne n'apampam apa, obiara firi tee nyɛ fitaa. Na wɔkae sɛ, Mea me kurom kasa sɛ, sɛ mesome ka abusua no ho a, memmɔ edin na memmɔ mmara, wɔn mmara no ɛ. Nti kɔyɛ biribi sɛ, Kusi, wobɔ odom, sɛ wo a,

Ɔne wo ba no, ɔne wo ba no, ɔne wo ba no, ɔne wo ba no. Nti m'ani kyii sɛ yɛnda mpa mu no, na m'ano ntumi nka ntu ne ɔne wo ba no, ɔne wo ba no. Afei mɛda biara no, na menam na meka Onyankopɔn asɛm. Na ansa na ɔsɛ, Bible se, Sɛ wosɔ kanea dua a, wosɔ kanea a, mɛmfa nsi kanea dua no ase no, sɛɛ ɔbonsam kanea no, ɛwɔ n'asenem. Ɛni ne soro. Nti ɔbɛyiyi ewiem ɔtumfoɔ ne asase so atumfoɔ ama wɔn aba wo nkyɛn. Wɔn ba na wɔagye wo. Wɔn ba na wɔagye wo. Afei awiei na wayi ne ho adi akyerɛ sɛ, Ɛyɛ me na mafrɛ wo na magye wo. It comes to nti woka asɛm no a wonsuro because wonim nea woreka. Nti no sɛ Yesu no onyii ne ho adi nkyerɛ wo sɛ ka n'asɛm a na akeka a woka no false. Woka no kwa. Hmm, abusua, ɛse Yesu nyi ne ho adi na sɛ woka n'asɛm no a woka no false. Ɛyɛ man made.
Evangelist. Ɔsɛ asuafoɔ no. So ɔpaa wɔn no? He trained them. Yesu ne paa wɔn no, ɛna ɔmpawa wɔn no. So na wɔn wɔn na atiri mu na wɔn ba ase nyame afro. Who train you? Who call Bible school? So certificate no ne o train you on ne din wɔ so. A wɔyɛ nipa te sɛ mo na ɛyɛ man made religion. Wo ba nti na ɔgye na katua because ɔkɔɔ sukuu no. Okotua sika. Nti wopɛ sɛ obi didi ho? Ɛsɛ ɔkenkan Tessalonika nwoma a ɛtɔ so mmienu tiri mmiɛnsa nti mu yɛ nsia ɔsi nuanom yɛhyɛ mo yɛn agyenkwa Yesu Kristo din mu sɛ montwe mo mfiri nua bi a ɔnam basabasa na monni tete sɛm a monya wɔ yɛn nkyɛn no ho no. Na mommɔ me sɛ yɛanyɛ ho basabasa wɔ mu o, na ɛsɛ musua yɛn. Ɛsɛ musua yɛn. Nea ɔmu nkyɛn Yɛnyɛ obi aduane komm na mmom yɛyɛ adwuma awia, anadwo, bere yam, na anyɛ adesoa amma mo mu biara. Ɛnyɛ sɛ k'yɛnni ho kwan o, na mmom yɛde yɛn nnasannahɔ too hɔ, we set an example for you to follow us. Enti asuafo no sɛtee example sɛ wɔn no, wɔn amfa adesoa anto obiara so. wɔmfa nsɔ nto obiara so. Wɔka asɛmpa no, deɛ ɛfiri obi akoma mu no na wɔde ama no. Wei sei nso deɛ, ɛma no firi akoma mu, ɛfiri sɛ ɛyɛ man made, you go and learn, wokɔsuaae. Evangelist bra fam, na nim sɛ evangelism no aba wo so nti wokɔ a na wokɔ paa. How yɛn nso yɛfa di sofa, yɛfa biribiara step by step because yɛn ɛnnɛ yɛn topic no yɛ. Christianity mm. after this pandemic. Mm. Because first, na enyoma ye kom ye say ye we complaining about the fan say omo de sika som sika abehye nyame som mm. ama sika nko na omo dwen sika nko na omo dwen. Mm. Yɛda Nyame ase sɛ pandemic yi bae yi, nnipa te fie. Yɛntuaa sika fɛɛ sɛdeɛ yɛtua no no. Seesei yɛrebɛkɔ mu biom no, sɛn na yɛkɔ mu? Evangelist, woakɔ asɔre pɛn? Te sɛ wokɔ asɔre anaa wonkɔ asɔre? Oh, mekɔ asɔre. Wokɔ asɔre paa. Wokɔ asɔre a wotua wo tithe, ntotosoɔ du du?
Ɛno yɛbɛba ho akyire o. Yɛmba baabi akyire. Yɛbɛba, ɛno ɛwa o. Me no no ɛyɛ ɛyɛ a question of yes or no. No. Wontua wo to susu dudu. Dabi. Ɛwɔ asɔre a wokɔ. Dabi. For your own personal reason. Mm. Ɛno no nyɛ ɛno ɛno no nyɛ topic for today. Mm. Time bɛn na ɛsɛ nnipa because me deɛ me nim sɛ ewiase ɛwɔ yi mm. sika no mm. agyapadeɛ no nyinaa yɛbɛto yi mm. mm-hmm. yɛbɛsan gya hɔ mm-hmm. akɔ mm-hmm. nti. Wopɛ sika o, wompɛ sika o, wobɛgya hɔ akɔ. Ɛna yɛwo wo baeɛ nso, yɛamfa sika na ɛwo wo. Woba Kwaterekwa, wobɛkɔ Kwaterekwa. Na baabi a yɛsɛ sɛ yɛkɔ na nnipa nya nkwagyeɛ no is more important. Enti mepɛ sɛ wokyerɛ yɛn sɛ, the fact sɛ wokɔ asɔre a yɛregye wo sika, wowɔ sika no bi a, me mewɔ bi a mede ma wo a, memfa ho. Because me menim sɛ me nkwagyeɛ na metua, meyɛ ho adwuma.

Na wɔn nte aseɛ. Na nyamesom nyɛ sika. Sisiɛ yi a yɛte ha yi a bebree nyi sika sɛ nneɛma wɔn yiyɛ no, wɔn mu sɛ wɔn sɛ sɛn na wɔn asetena si teɛ. Saa taate no a na bosom bi a ɔde kɔ no, sɛ abosom nnwuni no, Ɔmfrɛ nkɔeɛ no, Nyame ɔku no.
Nyame ɔnkum no. N'abrabɔ nyinaa koraa afei koraa na ɛkɔ so because saa sika no a na ɔde kɔma sɔfo diiɛ no, ayɛ ɔno ara ne dea. Ɔnsie saa sika no a ɔde kɔ asɔre hɔ no, ɔnsie no afe na ɔnhunu sika ɛkuta no. Ɔno nso Nyame bɛhyira no. Na wode sika wode kɔ na nea wobɛdi koraa ɛdene. Sika no wode bɛkɔ na ɔba sukuu fees koraa no wontuae. Na seesei no na ɛyɛ seed nti ebia seed no yɛnsuo wɔ asaase so a sɛdeɛ akɔgye wɔ soro anaa.
Woresuo seed ha sei na wakɔgye no soro fa ma wo nua na wagye no soro. Woahunu sɛ ɛna madi kan akyerɛ wo sɛ. nhyiamudan no, Christianity Non-Profit Organization, yɛ charity. Enti na mutua sika no a na akora saa de abrɛ mo back. Even obi wɔ hɔ koraa no a tax a yɛtuatua no, sɛ ohu sɛ wɔato tax wɔ adwuma mu, wosan tua saa tax no bio mu a, wotua double, they send it back. Evangelist, seesei a no.

Sɛ wo nso wohunu Awurade no, ne yɛkɔhyia. Nti yɛkɔhyia saa no a, ntoɔ bi a yɛbɛnya biara no, yɛhunu sɛ ebi a ama dada gyan, ɛsɛ yɛhwɛ ama. Afei no, ebi nso akɔ abɔntene. Sɛ nka yɛ kurom a, Ayarefoɔ, anifirafoɔ, ba fan sɛ yɛ hospital kura yi a ebi dedɛɛdɛ fam yi, ɛyɛ kɛ yɛn asɛdeɛ sɛ yɛyi yɛn yɛde kɔ boa wɔn. That is Christianity. Kɔ Yesu ɔbɛboaa yɛn. Nti sɛ yɛsɛe te saa kuro no a, ɛyɛ sɛ yɛn nso yɛde boa ma wiasefoɔ hu sɛ ampa yɛyɛ Nyame adwuma. Nyame adwuma ne sɛ wo nua ho akyere no na waboa no. Ɛno ne Nyankopɔn adwuma. Evangelist.
Yɛn kɔɛ no bebree next week yɛ bɛ toa so na next week no yɛ toa so a me wɔ nsɛm bi a mɛ bu sa sɛdeɛ bɛyɛ atiifoɔ bɛ te aseɛ from beginning to end on how a wo bɛ tumi yɛ bɛ te nneɛma bi ase wɔ bible mu. Mɛ mɛ ka kakraa bi yɛ bɛ kɔ yi neɛ teɛ ne sɛ twerɛ kronkron a ɛda hɔ no ɛyɛ twa butuo ɛyɛ twa butuo ɔn ɛyɛ kasa ko a. Na abebusɛm. Proverbs.
Proverbs kasa ko a Yesu na ɔkasa a ɔsɛ sɛ mekasa na manka na bebu me na menkasae. So ɔho? Na ebinom de agyina so sɛ asɛ ɛɛ wɔn tumi wɔ ne mu a ɔde gyigye sika firi saa nipa hɔ. Saa nipa no ɔyera as ɛɛ ɛwɔ mu a ɔpɛ sɛ wɔdi Nyankopɔn akyi no. Nkwagyeɛ biara nni mu. Obi biara a ɔbɛka Nyame asɛm na ɔde sika bɛka ho biara no. Nkwagyeɛ biara nnim nkwagyeɛ biara nnim na ok ɔsɔfo wo so wotire mfe wotire mfe na wabɔ mpaeɛ ma wɔn wotire wabɔ mpaeɛ ma wɔn wohu no wo so ɔhunu awurade me nso asɔre ba me nso mahunu awurade na afei wotire mfe abɔ mpaeɛ na sɛ wowɔ ha yɛ dan anim ɛne sɛ nyɛ me makɔ asɔre mfie bɛyɛ aduonu o medɛ yɛ wo mehyɛ wase Ne sɛ neɛ Yesu baa menkɔ bi because Yesu baa menkɔ bi ɛfiri sɛ menya menya nnuru nyame nyame nyame hwehwɛ no wo sɔfo ne wo so waduru hɔ na mimi nuru hɔ Bible nso sɛ obi paa mu ka ne wagye yɛn agye nkwa Yesu Kristo no ka sɛ nyan Yesu Kristo Nyankopɔn ba koraa no a ɔbɛgye ne nkwa so nti wo sɔfo no wo so wogye nyame di Asɔrmba so gye Nyame di, na adɛn nyina de wo so wotene dwe na abɔ mpaeɛ ma me, mentua wo ka? Ka kyerɛ wɔn sɛ, me nso makɔ sukuu, matua sukuu fees, nti adwuma a me nso mɛbɛbie no no, wɔbɛdi m'akyi na wɔatua wɔn ntua, mɛnka sɛ Nyame nya ato, Nyame deɛ ɔmfrɛ no. Okay. Yoo, abusua, sesei no sɛdeɛ nneɛma rekɔ wɔ yɛ Christianity mu no ɛne yɛrehwɛ na yɛaka nneɛma bi abom sɛdeɛ ɛbɛyɛ a after pandemic deɛ yɛbɛhwɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛkɔ yɛ asɔre yie. yɛbɛsom Nyankopɔn yie na asi yɛn yie. Ɛno nti na Evangelist Kwesi baa ha nnɛ. Na Freddie Sofa ayɛ a na yɛmpɛ sɛ yɛbɛkyɛ bebree. Na next week yɛbɛsan de no aba na yɛabue one or two bi so na yɛasua adeɛ kakra. Ɛyɛ a na ɛyɛ abrabɔ mu nsɛm sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wo nso wobɛte ase. Evangelist, yɛ yɛrefinishe nti ma yɛn just one or two bi a wo feel sɛ yɛde bɛto yɛn kotodwe mu a ɛbɛboa yɛn ansa na pandemic no akɔ n'awie. Yiw, me nua ogyidini a wose woyɛ nyamesom ni a wudi Kristo akyi. Pandemic yi bae yi, wo a wohunu asɔfo wɔnom mask, ɛhye w'ano o. Sɔfo no so mask hye n'ano. Na sɛ owu tumi a, kɛse kɔ ɔkyerɛ Nyame tumi. Nanso wohyɛ mask, me nso mehyɛ mask. Enti wei nyinaa akyi, wosan kɔ ama nea ɔrebɔtɔ mu no, ɔresan bɛ werɛ afiri ɔnsam ɔdin a ne kra hunu sɛ ɛne no ayera. Mo ani nna hɔ na som Nyame ne nokorɛ mu, yɛ som Nyame wɔ nokorɛ mu, na yɛ nsom Nyame wɔ sika mu. Mo obi nyɛ n'adwene sɛ ɔtua sika na ɔbɛkɔ heaven, daabi, ne mmom wo bɔ abrabɔ a fata Awurade no, wo nua ho kyere no aboa no, wo ɔkɔ nua ho kyere ɔmɔ asem nti kɔmɛ Nyame, ɔnsɛ Nyame akɔ dwom da, Nyame nkɔ dwom da, Nyame ntɔɔ kaa da, Nyame nsii dan. Pandemic yi baeɛ yi, fa sua nyansa na wo nya bi a fa hwɛ hɔ haa faa. Nanso woyɛ Nyankopɔn nipa, obi nni hɔ a abɔnsom abɔ no, na wɔyɛ naadaafoɔ, nti mo ani nna hɔ, yɛbɛtoa so next week, Nyame nhyira mo. Evangelist Nyame nhyira sɛ ɔbaa Freddy Sofa nnɛ. Ɔnhyira wo Nyame nso. nhyira abusua wasom aa. Ma w'ani nna hɔ na som Nyame wɔ nokorɛ mu. Ɛde bɛsi a, sɛ wɔnsɔskraibe the channel no a, bɔ mmɔden sɛ wobɛsɔskraibe na wobɛteɛ yɛn nso aburokyire yi, yɛn nso yɛn nsɛm a yɛwɔ ka no, na woafa bi na wode abɔ wo bra. Nyame nhyira wo. Bye. Nhyira wo nso.